Hawa, iki gezek haja gidip gelipdir. Haja gidip gelip o zady etýämişin, adamlaryň hakyny iýýärler. Onnoň şo taýda meň ejem işleýär, işe başlaýar. Şo taýda meň ejem işe başlap, meň ejemi o size suratlaryny zatdan atdym men size, görkezdim. Häzir görkezjek, siz paka aýdyp beriň. Hawa, ejem pulumy beriň, biziň bankda bankdan kredit alypdyk biz. Banka kredit bermeli, şo kredidi töläp beräýeliň, töläp bermeli, jaň edip durlar diýip biz habar berýäs ejem şo nämä, adama. Ýaňky başlygyna şo Wepa haja diýilýän. Hawa. Onnoň men gurlaýan aýallyýam şindi men gurlap durkam sen hiç hili gepleme siz kim hawa siz kimiň hasabyna gepleýäňiz men gato pulumy berýän näme sen ite dullanýan diýýämişin men ejeme. Wepa Wepa hajynyň aýaly ejeňiz näçe ejeňiz näçe ýaşynda? Meň ejem elli dokuz ýaşynda, altmyş ýaşap gelýär. Altmyş ýaşynda şu wagt şular ýala k palatkalarda işleýär we Wepa hajynyň aýaly şeýle Aha, o gürleşdi. Aha, do adam ikinji grupba enwalit, ikinji, meň ejem. ikinji grupba enwalit.
Dowam ediň, aýdyberiň, diňleýäs.
Birmünçik aýtýan, diňlemedik ýapma. Ondan soňra, ýaňky Wepa hajy diýilýän bar-a. Hawa. Geldi ýa ýary gije sagat men düýn size üç wagt gelýärkä mail habar berdim siziň nemäňizi tapmadym men tiktokda janly ýaýyn ýapyp otyrdym düýn ýaman gaharym geldi i geldi ýa sagat biriň ýarynda ejem öýüne çagyrýa muň aýaly geldi ýa ejem barýa otak bärde bir edep sapak geçirilýän ýer jaýym bar diýýä ejem süýräp salýa ejem wä aglap aglap men tlfonda durun. Ejem şeýle bir ses edip aglandyr düýn. Hawa, gamçy bilen ne o zat bilen saýyp, bogun bokurdagyndan tutup bogup ejemi. Saňa pul gerekmi? Bärde men saňa edep sapak bereýin diýip-laý. Ejem bir manatsyz yzyna goýberýär. Meň ejemi-laý, almaly göz öňüne getir, alty aýyň altysyna aýlygyny almaly. Bu gün aýyň näçesi diýýän, uje. Düýn agşam bolan zat. On sekizi. Bu gün on sekizi, nu size eýýäm on dokuzydyr belki. Hawa-wa. Hawa.
Indi şo puly ber. Gaýrat et, şuny al. Bankdan jaň berip dur, biz bermeli şo puly diýse-de, o bokurdagyndan bogup, zat edip, bö-ä çagyrýamyşyn, gel size pul berjek diýip, aýaly. I öllür ýaly edibem urup goýberip, gökjäň krugyna ejem oturyp gije joramyň Ýoldaşymy goýberip aldyrydym men. Ana adalat, puluň bolsa adalat Türkmenistanda. Men gitmelä bolsa gitjekkäl, talyp gitmän geçeýin men. Sagamanja bar-a, haramdag, arkadag däl ol. Her kim bar-a, dileg etýä, başymyzdan aýrylsyn diýip. Meň etrabymda ýöne goňşy-golamda näçe sany türkmenler bar, dileýä, gidibilmeýän türkmenler bar. Bärde kimlik zat alyp alyp nemetmän gaçak galyp zat eden türkmenler çagalaryna zar bizi mejbur etdi şu taýlarda işletmäne türklere bilýäňmi zar biz daýy türkmenistany görmäne enemizi atamyzyň elinden öpmäne zar biz. Haramzada eşdýäňizmi haramdag saňa ýetýär şu sözler halkdan gelýän söz şu diňläňi. Biz zar.
Haram Biz zadalar. ejemiziň, ka ejemiziň doganlamyzy, çagalaryny görmäne biz zar etdiň. Üç ýyl bäri ýurdyma gidibilemok, üç ýyl bäri. Ejemi görübilemok, üç ýyl bäri ejemiň elinden ogşabilemok. Ene Eşdi. a adalat diýýäňiz, nirde adalat bar, adalat nirde, elimde kimligim bar talyp. Hudaý bar ýokarynda. Kimligim bar ýöne gidibilemok. Haramzadalar sebäbi Haramzadalar Haram dag eşitýäňmi Haramzadalar size degişli şu zatlar eşdiňeý bigaýrat Haramzadalar. Ikinji grupba enwalid ejem ikinji grupba Ikinji grupba enwalidi aýaly urup bar nire arzyňy aýtsaňam aýdaý diýdi dowam ediň doganjygym dowam ediň heniz gyzykly ýer öňde. Gözi kör talyp bir gözi görenok eje müňleýin bir gözi görenok işläp Şo güni gije sagat on iki, birde ýatýa, Ejejan, git öýe git, men näçe diýdim, git öýe diýip, men özüm rak keseli, men özüm bokurdagymdan rak men. Allah şypa bersin maňa. Çörek iýibilemok, biz mejbur etdiňiz şun ýaly ýerlere gelip ýurdumyzda, ölsem bara talyp men ölsem, ejem belki ýüzüm sypar, belki sypamaz, men ugradarmy, bir ýurtda gezip görün-ä, Nä şu ýurtda gezip ýörüs, başga bir ýurtda, öz ýurdumyzda gezip bilemizok, gidip bilemizok, zar. Goňşulamma näçesany gidibilenok, Talyp. Bilýän, bilýän.
Haramzada bular ýurdy eýlediler-ä, bigaýrat haramzadalar. Alla belaňyzy bersin, Allaň läneti üstüňize siňsin, haramzadalar. Aýdyberiň. Her gün namazymda dileýän. Daýy ýokarynda namazynda dileýän. Köpä biz biz ýaly dileýänler. Bu haramlar bara inşallah soňuna soňuna. Namazynda dileýän Alla jan şeýle bir bara sürünsün sürün sürün sürünsün. Haram dag sürün sürün sürün. Amin amin watandaşlar amin diýip ýazyň. Amin diýip ýazyň watandaşlar. Beddogalar gidip otyr şu wagt. Diňe amin. Ýürekden diläň bara bu haramzadalara. Aýdyberiň, aýdyberiň. Men bara doga, men bara doga dileg edemde-de janymdan saglyk diýen. Allah jan meň janyma saglyk berme diýen. Ýöne şu başymyzda diýen bir giden ýurduna gidibilmeýänler bar. Häzirem dileýän. Meň başymda meň janym saglygyny dilämok. Men Allah jan şu ýurdumyzy abat edip şu başymyzyň haramdagyny aýyrsyn diýen. Haram ýer ýuwsyn diýen şony. Amin. Ýer çeken.

Talyp, iki günläp çöregimiz ýok diýýäň. Bäş manat pulumyz ýok diýýäň. Garyndaşlarymyz bar, Talyp.
Amin. Bilýän, bilýän. Siz wara polisiýa-da gitdimi ejeňiz?
Hawa ejem, polisiýa gitdi, edibiljek zadymyz ýok diýdi, ýary gije. Hawa. Edibiljek zadymyz ýok diýýä Gökjäň milisiýaleri. Görýäňiz-ä watandaşlar.
Haramzadalar, pul üçin işläp ýören, gutaranlar. Tanaýaňyzmy şol palatkaň iýesini?

Togsan altynjy ýyl bir gyz bar, ogly şo Wepa hajyň ogly şo gyzjagazy zorlaýa nemede şo elli gektar gypjakda elli sortuk ýeri bar şo Wepa hajy diýilýäniň we Aha. gyzjagazy zorlap tejenije gyzy laý togsan alty ýyň gyzy işlemäne getirdip zorlap onamlaý mende ýalaňaç suratlary bar diýip ýedi aý bäri elinde saklap ýör ýedi aý bäri ýalaňaç suratlaň bar öýüňe gitseň ýaýradaryn diýip gyz gorkyndan hiç zat edibilenok diýýä haramdag şo zatlary göreňokmy sen.
Watandaşlar görýäňmi polisiýa hiç hilik işlänok çäresini görenoklar sebäbi bularyň arkasynda biri bar men bul adam adama menzeş barada öwrenip otyryn şu wagt kimdigini ýuwaş ýuwaşdan informasiýa gelip otyr gurbangulynyň ýegenleriniň şaýkasy diýip aýdýarlar inşa ony bileris häzir kimdigini men aýtdym aga. Aýal segsenikimi segsen üçiň nämesi şoň aýaly weppa hajy diýilýäniň bara aýaly Segsen ikimi segsen üçiň aýaly şo ejem uran altmyş ýaşyndaky aýala el galdyrýan ikinji gruppa enwalid aýala el galdyrýan şol şo zatlary görmelidä haramdag eline şöhrat arkadaga şöhrat diý gygyryp oturman şo zatlary görüň aç millet aç gezip ýör aç. Açlygyndan gidip işleýärler. Zadam özüň hökümediň işgäri. Banka pul bermeli wagt gelýä welin jaň etýärä. Dogurdamy jaň etýä. Pylança wagtyňyz galdy. Pul töläň diýip. Ir adamyň işlänjak hakyny berenok-ow üç aýlap. Üç aýlap eline işlänjak hakyny berenok. Haram dagy görenok şu zatlarlaý. Görýäňiz hä watandaşlar.
Arza şikaýat eden edýäler arzyny diňleýän ýok. Polisiýada şeýle prokuraturada şeýle hopuzlygam şeýle diňe halkymyzy ezip geçýäler. Halkymyz aç, kösenip ýör, sergezan bolup ýöro ýurt daşynda. Bu haramzadalaň edýän zatlaryny görýäňizmi watandaşlar. Biabraýçylygow, altmyş ýaşdaky ikinji gruppa inwalid aýalow. Şul ýaşynda hyzmat edip böri bara şul aýala pulun bermän uny urup. Häzir men size şul aýalyň suratyny görkezjek watandaş rsinýaklary. Garaşyň häzir. Häzir görersiňiz. Mena şon ýaly talyp haram da haram haram bizi şeýdip şu taýlarda mejbur men durmuşa çykma niýetim ýokdy talyp mejbur şu taýlardanam gitsem türkmenistana gitsem deport bolýan diýip men şu taýda mejbur durmuşa çykdym men mejbur.
Ine vatandaşlar. Adam kimlik almak üçin men 60 Türkmen durmuşa çykdym. Sağ 60 ýaşdaky aýalyň halyna serediň vatandaşlar. Görýäňizmi? 60 ýaşly aýal. bol. Inwalid özem vatandaşlar ikinji gruppa. Meňem ejem ikinji gruppa inwalid. Men bilýän ik- ikinji grup inwalid nämedigini. Görýäňiz däl watandaşlar nämeler bolup ýör Türkmenistanda. Halkymyz nähili sergä. Üç wagtyna bara üç wagtyna iňňe urýar özüne pahyry bar. Üç wagtyna bir wagtyna däl üç wagtyna şu iňňäň saýasynda ýaşaýar ejem nädip eli barýar şu zatlar baryp milisiýa baryp aglap görkezende iň barkije eksperde gitjek diýende gelneje edibilýän zadymyz ýok bar gidiber öýüňe diýýär hökümet şonýalak bolmalymy talyp. Hökümet bize arkamyza duranok. Bu döwür hökümet diňe baýlaň arkasyna durýar. Garyp hossar, garyba hossar çykanoklar. Biz garyp e, gasaryň mazlum adamlaryň hakyny alyp gürlämizde bize watan dönügi diýýärler. Aslynda watan dönükleri şolaň özleridir. Watan dönügiň nämedigini bilmeýän mal, goýun bir topar. Argumendiňizem ýok maňa garşy gelip diňe sögüp bilýäňiz. Sebäbi mala o. Goýun. Goýun diýsem gaty görem bolýaň. Goýun diýsem goýun bolýarsyňyz barada. Düýn şeýle bir düýnde ynhan ýokarymda Allawa ýatybilmände siziň şeýle bir tiktokda jan ýaýnymyňyzy gözleýände ondan beýleki Nuraga ýazýan. Olam okamady ahyr siz okadyňyz siziň nä nämäňizi gözläp adyňyzy ýatdan çykyp düýn talyp yndan ýokary indi Alla bada näme diýip girýädikä şol oglan diýip gözläp gözläp zordan tapyp size ýazdym sag boluň şuny eşdireniňiz üçin görüň haramdag arkadag arkadag diýip gürleýäňizä haramdagyňyz şonýalak arkadag bolýan bolsa hany görkeziňdä arkaňyzyň dagyny Hä? Meň ejem altmyş ýaşyndaky aýal. Hä? Görüň ana, görüň siz ýaklaryny. Men jaň edip bilemok watandaşlar meni Türkmenistana çorny spisige dykdylar geçen ministrlere jaň edem soňra bular gorkupdyrlar indi wapşe jaň edip bilemok hiç kime daže ejeme de jaň edip bilemok watandaşlar erkek ýaly aýdýan men ýanyňyza jaň etdimä enä göreňizmi watandaşlar Türkmenistan döwletimizde asuda asman diýlen döwletde arkaňda hiç kim bolmasa, gara zähmetde işläp ýören bolsaň, halal zähmet çekip ýören adamlaryň arkasynda ne polisiýa durýar, ne prokuratura. Mundanam adalat bor watandaşlar. Hä? Mundanam adalat bolmaý watandaşlar. Arkadagy Şöhrat, Arkadagy Şöhrat diýip gygyrýalar-a, bir topar bagyşla welin, talyp şu gepi aýtýan, bir topar tassakçylar bilýäňmi, it, it ogul itler, bir topar itler bilýäňmi, Bular, serediň, eliňe çörek berseň, bular- lap-bam etseň ylgap barýan Ýa, itler ogsul. do- doganjygym, bulara üns berme, bular bar-a, binamys hem bigaýratdyr, gelip ýüzbe-ýüz gürleşip bilýäni ýokdur şu arkadagçylaryň, diňe arka fondan sögüp haramzada ýalyk sögüp gidýärler ýüzem ýokdyr gorkýalar syçak sebäbi barysam syçak şularyň gaýratlysy ýokdyr gelip ýüzbe ýüz gürleşip biljekleriň diňe arkasy arkadan sögýärler zady argument ýokda sebäbi goýun köpüsi bularam näme edýärler bilýäňizmi bular Haramçylykdan iýmitlenip oturanlar-da, haram iýip ýörenler. Haýsy Gidip biriň, görsünler-de haýsy ana. biriň degseň, Arkadagyň Aa. nemesi.
ýa dogany, ýa bir zady, Aa. hökümetde işleýär, şondan iýmitlenip ýörler. Şoň üçin hem bular arkadagyň gitmegini islänoklar. Ýöne biz köp doganjygym, näme etselerem, biziň sanymyz köp bulardan. Ýüzlerçe däl, müňlerçe köp. Wagty-sagady gelende Talyp göreris. arkadagyň saýasynda sag bolsun, haramdagyň saýasynda ejem bolnisada ýatyr şu wagt. Yndan ýokarda Alla bana. Alla şaýadymdyr bolnisada ýatyr. Näme jaň edip maňa ejeme ertir ölüň çykýa diýip neme aýtypdyr. Şo heleýlaý ertir ölüň çykaryn seň diýipdir. Hany nirde? Nirde? Bu statýa watandaşlar. Arkadag. Bu statýa watandaşlar. Görýäňizmi? Gelip efirde milletparaçylyk etýä gidýä hiç kim çäre görenok bütün bir milliondan halky gowrak efirde gelip adamlary kemsitýä hiç kele çäre görenoklar onsoňam türkmenistandan içinde urýalar garryja mamlamyzy enelemizi näli bolla watandaşlar näme gün güýçliňki gowurga dişliňkimi hä watandaşlar näli bolla ýurdumyza. Ýurdumyzda biziň açlyk ýok diýýäler a talyp. Hawa.
Hazir men ýurduňyzda açlyk bamy ýokmy hazir ow tabam jaňadyp bir topar men ses zapislaryny atyp berjek size ýöne ertirki nemäňize taýynlaýan onam diňläp görüň näçe günä daýza meň ejemiň aýalyny oňa biz garyp daýy men baý diýjek däl özüme biz garyp ýaşaýas men utanamok garyplygymdan daýy ýöne men adalat isleýän beýdip Urup birini urup biriniň aýlygyny berip halalja işledimi aýlygyny bermeli şu aýalyňlaý okürtäp gynap urup öýüňe salyp nirde edep sapak görseň diýä howlyň içini diýä bir türmä girdimmikam diýä ejem o türmäň içimikä diýdim diýä şeýle bir ullakan neme diýädä Uly howul diýäýdä göz öňe getir, hemme ýer zabor edilen diýýä. Sesimi eşjek adam ýok diýýä, şo taýdan men çykyp ozat etmedik, gygyrmadyk bolsam ntäm, ogly diýýä. Şol adamyň Wepa Hajy diýilýäniň ogly ejemi ejesiniň elinden alypdyr, zordan.
Bäh. Görýäňiz-ä watandaşlar. Entäk pul diňe biziň bilýänimiz. Serediň watandaşlar. Men bir zada düşünemok. Şul näli boldy ýurdumyz-ow? Näme üçin şeýle adamlar zulum etýär biri-birine? Hä? Näme indi puluň bar diýip, arkaňda güýjüň bar diýip, Ýa hökman zulum etmelimi? Näme bir kömek etseň bolanokmy adamlara? Ýa näme zulum görkezeňde adamlary gorkuzyp näme çagalykda trawmaňmy psihologiski trawma obyçna şu zatlary edýän adamlar Gurbanguly ýaly haramzadalar da watandaşlar çagaka teti diýerdiler oňa özüňizem bilýäňiz aw oň kliçkasyny bu haramzada Kemsidilen bolmaly çagalykda şo ulalyp baraý ara köýenmi näme öz gol astyndaky tabynlygyndäki adamlara şura ýalak fiziki güýç ulanyp haçandan bäri ejize el galdyrmak ýani balnoý adama el galdyrmak men düşünemok kim maňa olar ýaly hak berýär ow kim saňa şular ýaly hak berýär watandaş hä kanun diňe garyba işleýärmi hä watandaşlar.
Dagy näme baýa işlänok talyp. Baýa işlänok. Arkaňda ýekeje milisiýa dosty bolsady işlänok. Men o zatlary göre göre men näme üç ýaşymdan men ýetim galdym men ýetim ösdüm men näý üç ýaşymdan ejem kiçilikden iňňä özüni urup urup urup iňňede iňňede ýak edip ýak edip bize halalja çörek iýdirdi talyp Şo ýüzden garyp biz. Biz garyp bolamsoň hiç hili arkamyz ýok biziň. Menem şeýle doganjygym.
Elimizdäki gämi men gämide jaýymyz bar talyp biziň hä. Ine pul ýüz golan üçin kakam öldi kakam öldem bolyn dogany gelip aldy şony maňa satdy diýip ana baýyň garybyň nemesini gördüňizmi. Ey Pul vatandaşlar, sokup oň men puluny berip berip. Bagyşla bir minut.
Men efiri eger-de alyp bilýän bolsadym, men şu doganyma jaň etmezdim. Şu doganyma, aýal doganyma birazjyk logikaňyzy işledäýiň-ow. Ýa şular ýaly güm bolmaň, alyp bilemok, znaçit alyp bilemok. Göreňokmy? Lok dur, zamok dur ýa-ni alyp bilemok, şu näme diýmek? Znaçit üç gün gerek, ýene i, bir gün galdy, ýarym sagat efir. Düýnjek aýtdym-a men size, alyp bilemok hiç kim efiri. Jaň etdim şu wagt, telegramdan jaň edip otyryn. Aýdyberiň doganym.
Biziň gämide jaýymyz bardy, talyp. Hawa.
Iki müň, ynha şul iki müň ýigrimi, ýigrimi üçde men şu tak geldim-de, iki müň ýigrimi üç, e, ýigrimi ikide geldim men şu tak. Iki müň ýigrimi ikide şu jaýymyzy biziň elimizden aldylar. Biz näçe ýerik ýüz tutduk. Kakam ýogaldy, kakamyň dogany gelip milise görüp Döwran diýilýän. Meň kakamyň ne dogany bar Döwran diýip Änewde ýaşaýar haramzada. Ýedi sany jaýy bar, çagalarynyň hemmesine elimizdäki iň soňkuja şu gämidäki jaýymyzam elimizden aldy talyp. Biz kwartira gyzyklarys. Şäherlerdelaý, sürnüplaý. Ana adalat nirde talyp? Pul berip, pul berip, pul berip.
Şo bir zatlar ýazýaňyz, sizem bary ýadamydyňyz.
Adamlaryň ajyndan, dokundan habary ýok o haramdagyň. Açmyň, dokmuň sen? Ýok o zatlar, diňe garynlary doýsa boldy bu haramlaryň. Gözem doýanok, gyýbalaryň maňy gözem doýanok. Gabyr bolup gitmeli-le.
Toýly, goýun sen o hakyky baran o bara. Me, Toýly. Watan näme, halk näme, goýuna bilen oklar aw bu. Watandaşlar gaty jahil o bul adamlar. Bular bilen wara käwagt oturýan bolýan. Şular bilen diskussiýa geçmäme özüme bir hilek wara uje soňky wagt. Düşünemok men. Bular näme watan diýip näme diýerlerkä watandaşlar? Şo bir zatlary ýazýarlar. Biz ony wara ýaşamasa ýaşaýançalar garaşýarlar talyp ýaşaýançalar garaşýarlar. Toýly seň ejeňi bara inşallah men ýakynda iki üç günden garaş men aýtdym-a maşynyň üstüne çykarjak diýip. Seň ejeňi çykarjak şonda görersiň. Haramzada meň ejeme söýen bolýaňmy? Iki-üç gün diýdim-ä men garaş diýip. Men size aýtdym agam. Iki-üç günjük. Ejeňizi çykarjak men maşynyň üstünde, onda göreris siziň nälik tüsseleýşiňizi. Çmolar bar-a siz. Oýnaşýaňyz meň bilen. Siz o meniň men ýaly duşman ýok entäk sizde. Men kreatiwny adam, men hemme tarapdan pikirlenýän. Men aýtdym-a size. Garaşyň görüň diýdim iki gün. Bu ha- Elinde näçe sany işgärler bar, şo we pahajy diýilýäniňmi? Ýekeje birem alty aý, bäş aýlap aýlyk alamok. Dört aýlap aýlyk alamok, Lebapdan, ondan, mundan işläp ýörenler bar. Aglap, aglaplar. Pul diýip baryp öýüne urk goýberip aýaly şeýdip işle diýýä. Görüň-dä şo zatlary. Gidiň Gypjakda elli sortuk ýeri bar diýýä. Gadyrly toý hyzmatyň. Gidiň görüň meň ejem nädenini. Ba, bannisada, Nyýaz bannisada ikinji etažda ýatyr. Gidip görüň.
Eşitýäňizämi, watandaşlar, hassahana düşdi. Ýaňam görkezdim, altmyş ýaşdaky fiziskiý teňine şikes bar, watandaşlar. Snýaklar bar, zatlar. Poboýyň yzy. Watandaşlar, men. Ejemi elinden süýräp, howlyň içinden gel diýip, puluňy berjek, öýe gir diýip, ejem öýe girmän, daşynda garaşsa, wrataň daşynda garaşsa, süýräp salyplaý, şeýtdiler düýn. Görüň-le şo zatlary, gidiň görüň, Nyýaz sanitara daýatyr. Gidiň! Bu zatlary bilmeýärler bular. Ýaşaýançalar garaşýarlar. Tä şeýdip nemesine batýança iňňäler, iňňe batansoň onda wah diýýärler.
Maňa gülen bolýaňyzmy? Eý, men-ä iki günden güljek, siz aglarsyňyz. Siz garaşyň entäk. Siz haramzadalar kim bilen oýun etýäňiz-ow? Men pikir edýäňiz, maňa wlýad edip bilýäňmi? Ryçýak tapyp bilersiňizmi? Watandaşlar, men size bir zat aýtjak. Häzir men size görkezjegem daže. Düýn agşam ýerimde ýatyrkam, maňa bir skrinşot ugratdylar. Türkmenistanda bir dost oglanyň birine men wideo guradypdym bir bir wagt, onuň adyny tutup bir prikol edip bir söz aýtdym hapa söz. Şony wideony aňyrda hiç hili üýtgeşik zat ýok. Maňa skrinşot ugradyp talyp diýýä. Häzir men size görkezjek. Serediň bularyň syçaýşyny görkezjek men size. Näli gorkakdyny görkezjek watandaşlar. Indi görersiňiz bularyň näli gorkýanyny wideodan. Sebäbi Gurbanguly bular ommaltýa watandaşlar hä wideo çykdygy. Häzir men size görkezeýin-de şony skrinşot edip galdym. Ine. Siýekler. Çmo siýeg-ä siz-ow men sizi gowy etýän bar-a siz hakyňyzdan çykyp otyryň. Serediň watandaşlar häzir men size görkezjek düýn maňa ozar eden bolşuny. Gaty gorkýalar-ow watandaşlar men düýn aýtdym-a wideo çekjek diýip. Ine seret. Okam şu taýda näme diýýär. Men seredäýeli paýlaş diýdim näme aňarda üýtgeşik zat ýog-a. Men size okap bereýinmi ştaýdan näme ýazykdygyny? Talyp, şu surat bir wideonyň skrinşody, şuňa meňzeş wideolar kän. Efirleriňde kim saňa sögünen bolsa, sen şol adam bilen ikiçäk düşüniş. A Alynyň aryny Ahmetden çykaryp namartlasaň, şylta şylta gatyp, özüňi PR etjek bolsaň, krutoý görkezjek bolsaň, her bir zadyň hasaby bardyr. Çykaryň da hasabyn bar bolsa. Bigaýratlar näme çekinýän barmy? Göti açyk ýerim barmy meň näme bar? Mesele däl o lýuboý zat näme bar bolsa çykar. Ýöne sizi bara sizi basylandygynyň ýene bir subutnamasy. Watandaşlar bular syçag-a gorkak bir wideodan gorkup otyrlar sebäbi men bulary titredip otyryn bara. Gurbangulam siziň ertir ommalçakdyr sizi şu wideo çykansoň. Görersiňiz näme bolýany. Haramzadalar, hemme türkmen halkynyň aryny alyp otyryn men sizden. Edip bilmeýän halkyň zadyny men ýüreklerine suw sepýän şul edýän hereketim bilen. Janyňyz ýansyn. Ölüňo ölüňleýän bolsaňyz, bigaýratlar. Her hepde däl, her aýda çykarjak şuraya wideony. Görüň sizi her aýda titretip otursynlar haramlary. Näme o, meni ugražat etýäňizmi? Maňa ryçag dawleniýa barmy? Iki ýyldan bäri men çykyş edip gelip otyryn. Maňa näme bilen şantaž etmediňiz? Hany men epilen ýerim boldumy siziň öňüňizde? Hä, bigaýratlar! Ediň edibilýän zadyňyz bar bolsa, çykaryň, näme wideo bar? Mesele däl, bu arada üýtgeşik zat ýok. Hapa paýyny sögendirin-ä, boldy. Olam prikol üçin boldy, näme? Indi meni ugražat etmek üçin, äý, öle gorkag-ow watandaşlar! Bularyň gorkak bolaýşyny-ow!
Bar näme how gorkaňa gorkma. Syçak bir toparlar a. Seň goňşyň ma talyp şu taýda türkmen maý aýal. Syçak bar a çak. Gidibilenok sekiz ýyl bari sekiz ýyl bari gidibilenok türkmenistana sekiz ýyl bari gitse deport bolýa gidibilemok diýip la sekiz ýyl bari gidenok pasportym dolup gitdi diýýa. Bilýänleý doganym, wah. Bilýän. Kän on ýaly.
Meň nagt şu taýda goňşym ba. Nä meseleler edäýsin, talyp? Yzymda aglap oturan çagam ýok. Öldüräýsinler indi. Şu bary näme etmelem bolsa etjek indi. Doganym, bular Ýokary indi siňe, Alla ba. bular diňe siňeňe öl, öl, öldürbeýärler. Ine, men bärde, erkek ýaly, geliň erkegiň bar bolsa. Bamy gaýratyňyz, çykybilýäňmi meň öňüme, çortlar? Ýa diňe Adam Türkiýede zatdan gaçyrybilýärmi? Geliň ine Amerikada men hiç kimden bukulamok, çekinemok, şo bir ýerde gezip ýörün. Bar bolsa gaýratyňyz geliň-le, deýuslar. Syçaklar, diňe siz adam Türkiýeden alyp gaçybilýäňiz, diktator döwletlerden. Ine men Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda, adam hukuklarynyň bar ýurdunda ýaşap ýörün. Erkegiň bar bolsa geliň. Bigaýrat ýöne men sizi ere začumarit ederin. Şamyrat! Seni bar-a, rozwy türsük geýdirjek Nazar çüýrüge saňa-da suratda gaty erbet çumarit etjek men seni. Hajy, senem şeýle. Garaşyň entäk, iki gün diýdim-ä men size. Oýun etjek bolýaňyz, meni ugražat etjek bolýaňyzmy, çortlar? Äý, samsyk, men näldem pişigimem şuňa gülüp otyr siziň aýdan zatdyňyza. Çortlar bar-a. Çordow siz-ow bar-a, ýüzsüz haramzadalar. Görýäňiz-ä matamdaşlar, nähili Neri gorkakdygyny, edebilýän zadyňyz bar bolsa ediň, o näme çortlar meni gorkuzjak bolýaňyzmy? Edip bilýän zadyňyz barmy? Basyň. Göreli kim geler. Siz iki gezek men sizi ýeňdim. Men akkauntlarymy ýapmak bilen ýeňildiňiz. Ikinji gezegem şu sapar şul SMS-i ugradanyňyz bilen siziň ýeňilendigiňiziň dokazatstwasy şu. Menden gorkýandygyňyzyň delili şul. Ölüň öli bilýän bolsaňyz. Çortlar bara.
Indi hemme kişi düşünýär talyp köp kişi çykjak çykjak diýenler kän talyp. Bilen bilen wagt gerek doganjygym. Inşallah wagt gerek. Nesip bolsa hemme zat boljakdyr. 16 syna bular titredip aldyk. Hemme zat usileniýe etdiler. Ýöne inşallah görersiňiz watandaşlar. Menä prosesi diňe bol özüňiz galýaňyz galyp gidýäňiz. Prosta birazjyk wagt gerek inşallah. Görersiňiz. Halkyň bu gidişi uje gidiş däl. Siz pikir etmäň, men hiç zat ýitiremok. Men çagyryşy halk üçin etdim. Maňa näçe wagtdan bäri çagyryş et, çagyryş et diýip, näçe wagtdan bäri adamlar çagyryş et diýip gürleýärler. Ýöne zyýany ýok. Zyýany ýok. Diňe prosesi süýşürýär, watandaşlar. Proses süýşýär. Meniň üçin çykanoga halk aýaga galýar. Özi üçin galýar, gelejegi üçin galýar. Dogry dälmi, watandaşlar? Ýalňyşmy ýa? Özi üçin.
Her kim özi üçin aýaga galýar. Şonuň üçin aýtýan. Inşallah wagty sagady geler. Çortlar! Bolmasa gyzam ugradyň Amerika meň ýanyma. Soňanam wideo alyň talyp bilen gyz bilen söýüşýär zat diýip hä çortlar. Gaty gutarypsyňyza siýekler bara. Indi ä şu siziň ýeňlendiňiziň. Eý näli low IQ-lar işläp ber eý size men düşünemok ä. Intellektualny razwit adamlar ýokmy sistemada? Şu iminna režimi hyzmat edýänliň içinde hä? Çmolar! Görýäňizä watandaşlar bir akkaunt bilen şura nädip titredýändigimi. Siziň saýaňyzda watandaşlar sebäbi siz meni poddeşka edýäňiz. Edip bilýän zadyňyz bar bolsa ediň. Gülüňo gülüň iki günden men güljek siz aglarsyňyz. Gurbanguly sizi stroýa goýan wagty siz aglarsyňyz. Aýal doganlar bilen bile surata. Wow, gaty eret surat gelýär ey, haramlar. Näme boldy ey, bigaýratlar? Hä, çimolar, gorkaklar. Siýek o siz o, siýek. Çortlar bara sizdenem adam bomo. Gowy etýänow size şeýdip bara köseýäne. Şu internet efire çykmagyň size bir uly dertdigini men bilýän. Baryň hasabat beriň. Hormatly arkanamyz. Bu gün talybyň efirine bir türkmenistanly ildeşimiz goşulyp ejesini urandygyny habar berdi. Kime? Bari çaresini görä. Baryň doklad ediň bigaýratlar. Edip bilýän zadyňyz bamy? Mesele däl o. Ay çortlar. Nel gorkak bolupsyň ola. Nel eciz bolupsyň ola. Vatandaşlar görýäňiz hem şulan gorkakdygyny. Biliň o, gorkmaň o. Bular sizden gorkup otyr. Sizem bulardan gorkýaňyz. Eje meň öýdäw haramzada ýaň gürleşdim ejem bilen. Ejem bilen işiň bolmasyn. Gedaýçylyk etýän seň ejeň bolaýmasa Allaha şükür meň ejem normalno. Men şul doganjygyma näme üçin düşünýäň bilýäňizmi? Meňem ejem ikinji grup inwalid, menem Kynçylykda, kösençlikde ulaldim. Hemmämizem, köpimizem şeýledir. Men oňa pahyrsyrap aýdamok. Ejem meň Başkentde işleýärdi. On dört, on bäş ýyllap şo taýda powar bolup işleýärdi. Çaý getirip berýärdi. Astma keseli bar ejemiň. Bu dam agyr-agyr podnosdyr, galdyryp. Menem çaga görýärdim.

Men üç ýyl dört ýyl geýýärdim bir köýnegimi. Utanç däl watandaşlar. Utanç bilýäňizmi näme? Haram haramçylyk bilen çagany ulaltmak. Ha haramçylyk bilen. Biziň ene atamyz halal zähmet çekip ulaltdy bizi. Hiç kim bir adamam meň maşgalam barada birje kelam sözem erbedasy aýdyp bilmez. Allaha şükür abraýly maşgalam bar. Ejemem kakamam. Hemmesem şeýle. Birinji domda ýaşaýan. Gyzyklanyp bilersiňiz isleseňiz. Goňşularymam görýändir şu efiri. Ýöne baýlar bize düşünmeýär. Döwlet işgärinde işleýän adamlar bize watan dönügi diýýär, şyltak atýarlar. Mesele däl o, kimiň watan dönükdigini wagt görkezer. Elbetde siz Hudaýyňyzy ýatlaman bören adamlar. Biz nähilem bolsak adamyň hakyny ýemzok, ogurly edemok, siz bolsa bütin Türkmenistan halkynyň hakyny ýyp otyrsyňyz. Adamlar kösäp otyrsyňyz. Ne hala saldyňyz-ow. Görýäňizämi nähili beddogalar edip otyrsyz adamlar, hä? Gördüňizmi? Ýa göreňizokmy?
Häzirem aýtýan eşitmedikleri eşitsin Allajan maňa jan saglyk bermesin ýöne şo haramdagy haramy ýer ýuwdup başymyzdan aýyrsyn inşalla Allajanyň izni bilenem aýyrlar nesip bolsa.
Hä ot kimiň alanyny görersin inşalla. Näme gülýäňizmi? Menem gülerin-ow, menem gülerin. Siz gülýäňiz, menem gülýän, problema däl oglumlar. Meniň etjegim siziňkiden has beterdir-ow. Her hepde, her aý üýtgeşik-üýtgeşik wideolar. Şamyrat, Nazar çüýrük! Men bilýäňmi näme gyzykly maňa watandaşlar? Gurbanguly zat indi öňküsi ýalak Gurbangula sereden wagtyňyz telewizor zatda mydama meniň çeken wideomyň kartinkasy boljakdyr Gurbangulyň üstüne rozowy türsük geýdirip Victoria Secrediň ýerine Gurbanguly Secret. Gaty erbet men zat ideýa bakellämde. Aýtdym-a, şol mydama siziň gözüňiziň öňünde Nazar çüýregem dostlary bilen oturyşa gidende, Şammy, onsoň kim bar, Hajy bar. Bular dostlary bilen zat bilen oturyşyk edende, olaryň mydama kellesine şo surat geljekdir, Nazar çüýrege seredende. Hä, Nazar çüýrek, sen barada ýene bir zat eşitdim. Hytaýa gidipsiň? Näme? Näme boldy, Nazar çüýrek? Häý, Nazar çüýrek. Bäh, Hytaýa gidende diýýär, gyzlaryň ýanyna baryp durup bolýyn diýýär, gyzlar diýýär, hiç hili nedwižimist diýýär, gymylly hereket ýok diýýär. Nazar çüýrük näme boldy? Aý Nazar çüýrük. Beýdip kösenme ho özüňi. Häý bilin, bolýada watandaşlar. Aýtsaň aýdybermeli bular barada. Entäk garaşyň siz. Sizi masgara etjegä men haramzadalar. Ýeriň ýüz ýeriň dibine sokjak. Sizi iň gowy şekilde opozorda etjek. Lýuboý sposoby ulanjak sizi masgara etmek üçin. El ediň edeniňizi düşündiňizmi? Ediň edeniňizi. Menem edenimi etjek, sizem edeňiz ediň. Hawa doganjym. Gördüňiz watandaşlar Türkmenistandaky ýagdaýy. Görkezdim ýaňky gelnejäniň hem ýagdaýyny. Sag bolsun doganjygymyz gelip şu taýda biz bilen paýlaşdy halky bilen. Halkyň düşen ýagdaýyna biperwaý bolman gelip ýagdaýlary aýdyp berdi. Inşallah Hökman şu haramzadlardan dinar watandaşlar e, nesip bolsa maňa da gelip kä wagt e, ahunlar zatlar maňa maslahat beren bolýarlar. Eýtme, beýtme, zat etme diýe, çykyş etme garşy prezidente gitme, zat etme diýe. Ýöne ahunlara sorasaň häzir şu wagta çenli zalyma garşy iki kelam söz edip bildiňmi? Ya hacı uğratýan adamlara pullaryny uğratmaň diýip aýtdyňmy diýsem, şu soraga jogap tap bilenoklar. Men syýasata goşulamok diýýär watandaşlar. Görýäňizmi watandaşlar? Nähili udobny çykyp çykyp bolýan eken hä? Syýasata goşulamak. Diýmek onda haja gidilýän adamlardan pul almak. Diýmek syýasat eken nä? Allah tagalanyň öňüne de baranda näme diýe? Ya Rabbim syýasata men goşulmadym diýip diýibermeli hä şeýdip. Soň bize ay bolýar-da watandaşlar. İnşallah garaşyň. Hemme zat hasaba boljakdyr watandaşlar. Ýatdan çykarmaň eý, bir million halka ortaňa goýulýan trapka marly diýip söz aýdandyrlar eý. Hemme zady göz öňüňize getiriň watandaşlar. Biz şular bara tüýkürimize bogarso. Samolýoda münüp ýetişmezler inşallah. Biz şu wagt daşary ýurtdakylar zar bolup oturýan bolsak watanymyza, siz bizden bäş esse beter zar boljaksyňyz, düşündiňizmi? Bäş esse, on esselerçe. Şonuň üçin hemme zat wagty geler görkezer. Görersiňiz inşallah näme bolýanyny. Watandaşlar, e, doganjygym sag bol gelip aýdanyň üçin. E, efir ýapýan, inşallah adalat ýerini tapar. Bu haramzadanam hemme kimi ýetiriň, ýaňky palatkaçy, hiç kim şoňa bar palatkada zakat etmesin, zadam etmesin. Bigaýradyň ýüzüne serip salamam bermesinler haramzada. Sag bol doganjym. Sag bol. Köp köp sag bolsun, döwlet artsyn. Sag bol doganym. Ay vatandaşlar näme edeýin men häzir ýadadym o gürläp efire adam alyp bilemok ha diňe men gürleýän. Ha men men diňe gürläp atyn menim batareýkam çöküp barýa. Diňe plusda däl pozitiwde negatiwa da düşýä. Taýar bolaý haramda seni erbet pozor etjek men. Bigaýratlar. Mende gowy suratlary bar bulaň watandaşlar bilýäňizmi häzir görkezjek size suratlary. Häzir garaşyň. Nide de şu surat. Gaterbet montaj edýän. Bular bilýärem men hemme suratlaryň badygyny. Nirde de şu surat tak. Näder men size görkezeýin biliň ýani näli suratdan gelýänini. Primerna. Bilýärsiňiz özüňiz meňde näli suratyň bardygyny. Özüňizem düşündiňiz. Oýun oýnadar ýalyk adam däldigimem düşünen bolýaňyzdyr belki. Şantaž eden bolýaňyzmy çortlar siz kim o meni şantaž eder ýaly boklar. Meniň näme etsemem siziňki ýalak haramzadalar halky yzar edemok, kösämok, zülüm etmedim halka, hakymedim, ogurlyk etmedim. Düşdüňizmi? Näme indi bir hapa paýynçly söz diýjäni tapdyňyz diýip meni oňulen şantaž eden bolýaňmy? Mesele däl o, ediňo. Sizden gorkun siz ýalak bolsun. Men siz ýalaklardan hiç gorkmadym we gorkmaýanym. Tak. Eý nirde men şu wideony nire uratdym? Häzir bir muny çykaraşyň watandaş. Men siz ýalaklardan hiç gorkmadym we gorkmaýanym. Tak. Eý nirde men şu wideony nire uratdym? Häzir bir muny çykaraşyň watandaşlar. Bir muny çykaraşyň watandaşlar.

Häzir tapaýyn-da o suratlary. Hä, tapdym ana. Ine, watandaşlar, şu suraty alýan. Şu suraty alýan, kellelerini alýan şu suratdan. Bedenine-de pijama geýdirýän. Bolýar, türsük lifçik etjek gel. Şu gezeklik türsük lifçik etjek gel, pijama etjek. Ine, Gurbangulyň aýal doganlary, watandaşlar. Üstüne pijama geýdirýän. Şu gezek ynsabymda bolsun, köp adam aýtdy, etme diýdi. Ýöne Şamyradyň, Nazar Çüýrügiň, Gurbangulynyň Onsoň kim bar ýene? Gurbanguly. Kim bardyr şurada? Batyr bar ýene edýän. Ahmedem bar ýegenleri. Garaz indi şolaryň üstüne rozwy türsük geýdirýän Victoria Secret-iň ýerine Gurbanguly Secret reklama. Berkarar üçünji etaž täze magazin açyldy. Reklama. Mugut reklama edip berýän. Görýäňmi watandaşlar nähili haýp edýän size? Nähili size haýp edýän? Olar ýaly reklamy bütin Türkmenistan görýär soň. Wideony postlaňyzam akkauntdan ýutubda paýlaşýan, ony alyp ýutubdan ýutuba paýlaşýan. Ine bu suratam alýan üstüne edini şeýdip galranja ýerini aşagyna çişi garny edýän öz garny bada roz bu türtüjik elinem şeýdip bop dur Nazar çüýrük Türkmenistanda indi soň dostlary görende Nazar çüýrügi. Diňe elini şeýdip duran suratyny görüp her kim gülüp geçeräý. Nazar çürik dostuň ýanyna oturyşykda zatda nädip ýüzüň bolar menä düşünemok. Ine. Häzir ýene gökede. Ine-de oguljyklary. Ine oguljyklaryna serediň. Şamyrat jan, Hajy. Size mä nesip bolsa moşny türsük ýasatjak size. Konkretny montažorym bar o. Sag bolsun brat. Şeýle bir ideýaly oglan. Men aýtdym-a size o, siz olar ýaly ýatak wideo görmediňiz. Iki üç gün diýdim-ä men garaşyň oçerdiňe garaşyň inşallah. Sag boluň watandaşlar minnetdar hemmäňize gelen üçin janyňyz janyňyz sag bolsun. Mähriban watandaşlar inşallah täze e, şow bilen öňüňize çykjakdyr. E, Esselamu aleyküm. Sag boluň watandaşlar. Atarak. Ölüň ölü bilýän bolsaňyz. Ölüň ölü bilýän bolsaňyz, siz hakyňyzdan gelip otyryn, düşdüňizmi? Halky kösäberiň köpräk. Menim siz izdivasiýa çekipsiňizden. Ýüregiňize